Кылаас үөрэнээччитэ буолабын. Төрөөбүт төрүт тылым. Саха тыла үрүө отун курдук ыраас, сис симэҕин курдук сиэдэрэй диэн биир дойдулааҕым Аммат Чыгыйын тылларынаан саҕалыахпын баҕарабын. Бу тылларга Аммат Чыгыйа төрөөбүт тылын муура суох таптыыра, киэн туттара көстөр. Кырдьык даҕаны, хас биирдии киһиэхэ төрөөбүт тыла ийэ тыла, ийэтин курдук чугас, истиҥ, күндү, кэрэтийэн иһиллэр ийэ тыла. Ийэ тыл киһини эмтиир, күүскэр күүс эбэн, үтүөҕэ-сырдыкка сирдиир диэн мээнэҕэ эппэт буолуохтаахтар. Биһиги тыраабыт, биһиги саха тылбыт олус баай уонна кэрэ диэн бэлиэтииллэр үөрэхтээхтэр. Аҥардас өс хоонорбутун, сомоҕо домохторбутун, хас да суолталаах тылларбытын, күүһүрдэр эбиискэлэрбитин ылан көрдөххө, кырдьык даҕаны, муура суох баай эбит биһиги сахабыт тыла. Билиҥ биһиги сахабыт тылбытын Сурукка киллэрэр сахалыы соруктаахпыт. Саха чулуу уола Семен Новгородов манна сүдүү былаанын киллэрбитэ. Төрөөбүт төрүт тылбыт Элиэнэ эҥээринии эриэккэс, сирсимэҕинии, сиэдэрэ курдук. Төрөөбүт төрүт тылбыт олоҥхо курдук алыыбынаан, тойук курдук, тойук курдук кэрэтинээн, умсугутар буолар эбит. Хас биирдии норуот төрөөбүт тыллаах буолан муударай, кэскиллээх, түмсүүлээх буолар. Норуот муударайын биһиги төрөөбүт тылга булабыт. Ол аата төрөөбүт тыл норуот баайа эбит. Билиҥҥи кэмҥэ үс саасталаахтар баар, Үгүс оҕо төрөөбүт тылын билбэт, сатаан саҥарбат. Биһиэхэ учууталбыт куруук этэр, эһиги төрөөбүт тылгытынан үөрэнэр дьоллоох оҕолоргут, толкуйдаан көрдөххө, чахчы да оннук эбит. Тыл үөрэтиллэр буоллаҕына сиппэт, тыл сиппэтэҕинэ омук сиппэт. Оттон хомойуох иһин, сорох омук төрөөбүт тыллара сиппит эбит. Ол аата кинилэр син биир силиһэ-мутуга суох мас курдук буолан хаалаллар эбээт Силиһэ суох мас үүммэтин кэриэтэ оннук эмиэ эстэн барар. Ол аата сахалар омук быһыытынан хааларбыт хас биирдии киһи эппиэтинэстээх буолар. Биһиги төрөөбүт тылбытын баччааҥҥа дылы илдьэ көрбүт дьоллоох омуктары өйбүт Дии ону биһиэхэ эбэлэрбит, эһэлэрбит, ийэлэрбит, аҕаларбыт бэлэх ууммуттар. Холобур, мин төрөөбүт тылбын билэр буоллахпына, мин оҕолорум эмиэ билиэхтэрэ. Биһиги төрөөбүт тылбытын үөрэтиэхтээхпит. Бастаан элбэх сахалыы кинигэни ааҕыахтаахпыт, дьиэбитигэр доҕотторбутун кытта кэпсэтиэхтээхпит. Мин санаабар, төрөөбүт төрүт тылын эрэ билэр киһи атын омуктары убаастыыр, өйдүүр буолар. Мин саха уола буоларым ону өйдөөтүм, сөбүлэһэбин уонна үлэлэһэбин. Ол иһин бүгүн бу күрэххэ кыттабын. Киһи быһыытынан сайдаары, сахабын саха тылын билээри, тылбын байытаары, Саха буолан сандаарыаҕыҥ, киһи буолан килбэйиэҕин, болҕомтоҕут иһин махтанабын